Şükür Xwedê ra xuşk û birayê şîrin. Bira daha Xwedê ser me ve. Bira daha Xwedê ser temaşavanê hêja ve, gudarê hêja ve xuşk û birayê şîrin. Edlayî me gişka ra ve edlayiya Xwedê wekî em bikarvin bi edlayî xebera Xwedê bibhên bi dil qebûl kin çawa hêja bira. stranê de got wekî derê dilê min girtî bû ez nava guna dabûm barê guna ser min bû lê îsa min dilê xwe vekir îsa hat barê guna ser min hilda şikir navê xwedê ra xuşk û birayê şîrin bira daha xwedê ser fikrê me ve wekî em bikaribin bi fikrê xwe jî xebera xwedê qebûl kin bi dil qebûl kin wekî ew xeberê ku em dibên berê xwe bidin xuşk û birayê şîrin Ez niha dixwazim bixwînim ji kitêba pîroz Zebûra bîst û çar a di rêza bixwînim em ê çend ciya dîsa bixwînin dêna xwe binê de îro çiko Xwedê kiriye nava dilê min de behsa Îsa xewer didim ez xaxa jî hewcê wan xebera me xwişk û birayê dişîrin çawa ku îro gelek temaşevan gelek guthar îro rûniştine ber vê layîfê xebera Xwedê dibên. Ez jî xeber ez jî hevcê wan xebera me. Berî ku ez ê wara xeber dim, ewan xeberana xeber dim, xwedê min ra xeber de, xwişk û birayê dişîrin. Bira daha xwedê ser me ve, bira edlaya xwedê me re ve, xwişk û birayê dişîrin. Zebûra bîst çara xebera hefta rêza hefta da dawet hat vêje. Gelî dergeh serê xwe bilind kin, Bilind kin gelî dergê herheyê. Wekî padşayê rûmetê bikeve navê. Rêza heşteda jî pirs dike, divê kî ye ew padşayê rûmetê? Xwe danê zor û qewatê, xwe danê şêrdayî qudretê. Xwişk û birayt şîrin vira dawet behsa derga û behsa padşakî xever dide. Em zanin wekî Dawid xaxa jî padşa bû û ew ne ya lê meriva dihat bû kifşkirinê lê Xwedê pêxemberê xwe xaxa şand Dawid kifş kir bi rûn da kifşê wekî ew e padşa wekî serweriyê cimeta Xwedê bike cimeta Îsraîlê bike xwişk û birayê dişîrin lê Dawid çaxê Xwedê nas kir çaxê ew Îsa nas kir Ewî dît ku xaxa nîne Padşa, Padşa Xwedê ye, Padşa Îsa ye, Padşê rastiyê, edlayê, şêrdayên ew Padşê ku ser ketiye, Îsa xaxa ye xwişk û birayê şîrin. Lê em dixwazin cikî din ê dîsa bixwînim xwişk û birayê şîrin, dîsa besa Îsa ku xebera Xwedê çi dibêje dixwazim bixwînim. Fîlîpî serê dida xebera. Xebera şeşa heta xebera heşta ew ku binyeta xada Xwedê bû pey wê yekê neket ku bima weka Xwedê lê xaxa xwe şikênan kete binyeta xwelamekî û bû mîna meriva kete dilqê Însin, ewî xa xa xa xa nimes kir, heta mirinê ra jî qayîl bû, ew jî mirina ser xaçê xwişk û birayê dişînin. Ew xa xa padşa bû, ew xa xa xwedê bû. Lê xa xa xa nimes kir, Xaşkê Nand bû bînanî xulamekî kete dilqê însayn, bû bînanî min û te xwişk û birayîd şîrin, bona çi ku îro jiyana me heve, ku îro me ra şiro veke, wekî jiyan, rehetî tenê nava Îsa dane, xilasbûn ser vê dinê tenê bi navê wî ye, Ewî ewriya xilasbûna rehê me vekir. Şikir ve navê wî ra xwişk û birayê çîrin. Lazim e ku em evan xeberana qebûl kin nava emrê xwe da. Em çaxê bi goyê xwe dibên, em dilê xwe berf vekin xwişk û birayê çîrin ku ew xeberana bên nava emrê me da wekî berê xwe bidin evan xeberana xwişk û birayê çîrin. Bira daha Xwedê ser we be ez dixwazim cîkî jî dîsa bixwînim eyantî serê Sisiya rêza bîstî. Eyan tî serê sisiya rêza bîstî. Ho ez li ber derî sekinî me û li dêrî dixim. Heger yek dengê min bibhê û derî li min veke ez ê herme hindir tev wî nan bixwim û ew ê jî tevî min. Xwişk û birayê şîrin, îro em divînin wekî Xwedê eva mecala kiriye. Wê rojane birakî ring û got Wekî vir bîst sal panzdeh sal pêş de ewa nexaşa pêş de bihata mecala van layfa înterneta tine bû wekî me xebera Xwedê bibîsta lê îro dîsa şikir navê Xwedê re ku em ji xebera Xwedê nehatine birînê ji eyankirinê xebera Xwedê nehatine birînê Xwedê ewa mecala daye me de وەکی em bikarvin xebera Xwedê bibhên, em bikarvin bi xebera Xwedê çawa nenîk em xwe bivînin, xwe nas bikin ku em hewcê Îsa ne, hewcê Xwedê ne. Vira çawa me hêja eyan tê de xwend, Xwedê îro derê dilê me dixe, divê wekî yek dengê min bibhê, derî li min veke, Ez ê her me hindir tevayî nan bixwim, ew jî teva min, xwişk û birayê şîrin. Îro Xwedê derê dilê me dixe. Bi van xebera, bi xeberê birakî xeber didin. Evan roja da gelek birakî me ra xeber da, xebera Xwedê me ra eyan kirin. Xwişk û birayê şîrin, eva her tişt tê kirinê, Xwedê me teklîf dike, seva xilasbûnê, xilasbûna rihê me, çimkî em divînin Em zemanê xirab de dijîn. Em dibînin wekî çi diqewime ser vê dinê. Temamiya dinyayê şaş bûye, tevev bûye. Lê Xwedê îro edlayî û şîrnayî kiriye nava dilê me de. Em dibînin wekî xebera Xwedê miyaser dibe. Xebera Xwedê tê sêrî. Em şa dibin. Çimkî hatina Îsa nêzîk dibe. Şikir be navê wî re xwişk û birayê şîrin. Tê bîra min berî bîst sal pêş de hê ev têl tune bûn. وekî camêrek derecek mala wî de heba kurê xwe bi zemcan da yanî qîza xwe verê kira camêrek ji nasê xwe pizmamê xwe dişand digo here van bajara van gundan van malan nav dinvîsî digo here gazî wan nake bira bîne dawata kurê min ez ê dawata kurê xwe bikim yanî qîza xwe verê kim yanî derecek mala min de heye Xuşk û birayê şîren, îro eynî issa Xwedê kurê xaşange, mal mal keke, gazî me dike wekî em bên bikevne şaya kurê wî, bikevne şaya Îsa ku seba me hazir kîye, şikir ve navê wî ra. Xuşk û birayê şîren, em bi dil û can bêjin şikir navê Xwedê ra, çimkî Xwedê hêja ye, Xwedê hezkirin e, ça kitêba Yuhanna da jî divêje mizginiya Yuhanna da serê sîsiya xebera şanzda da divê xwedê haqa dinê hes kir ku kurê xwe yî tek ver bida ku her kesî wî bihar bike enda neve lê jiyana wî ye hetanî hetayê heve şikir navê xwedê ra xwişk û birayê dişînin bira daha xwedê ser meve Rokî birak mesele gilî kir ez dixwazim me meselê gilî kim başî jî ez ê cîkî dîsa bixûnim em ê daa bikin gazî rebê ala bikin gazî xudanê xwe bikin xuşk û birayê şîrin birakî gilî dikir digo agir malekê dikeve ji wê malê kulfetekê derdixine dev re ew kulfeta çaxê ser heşê xada tê disa direve berva wî ew xaniyê wekî agir pê keke dişewite çima disa diçe milê wê kulfetê digire paş da tîne divê ev dê çi biye tu çima diçi xadavê jî nava wî agirî divê zara min e biçûk qatê duda bêşikê da razayiye Wê bişewite ez herim sara xwe xilas kim. Ji me nahê lewekê here çimkî divîne navxanî xirav dive dişewite wê niha gişkî bihedime wêran ve. Xula ser nava wê cimetê de cihalek tiriş dike direve nava wî agirî de dikeve hindir demek derbas dive ewê zarê hemêza xwe de derdxetîne dide dê. Hetanî ew zarra derdxe nava wî agirî da gelek ziyan wî camirî dikevin. Ser çavî wî milê wî hendekî dişewitin. Ewa camirê êdî nikare bixevite nivîşkan dive. Radive parsê dike. Dikeve mal mal bajar bajar gund gund digere parsê dike. hinek qerfê xwe pê dikin hinek lê dikenin qebûl nakin hinek çiko pira lazim e alîkariyê dikin qebûl dikin axiriyê tê digije bajarekî divîne hênakeve wî bajar divîne xanîkî gelekî pê gevirê biha qîmetlû biha çêkirî Tilê xwe de difikire divê ez herim derê vê malê xim. Hilbet wê alîkariyê bine min da tê xane emna dewletî ne. Diçe derî dixe kulfedek derî vedike. Divê xuşka min ez nivîşkanim nikarim bixebitim. Ez hatime Parsê wekî hûn dikarin alîkarî bine min da. Ewa kulfeta gunê wî camêrî tê gazî mal dike, kinca didê da. Rûtinên nan dixwin, nan hazir dike, dora sifirê rûtinên. Ewa kulfeta pirs dike wî camêrî. Divê apo çi te qewimiye? Çi biye wekî tiha nivîşkan bûyî, tiha şewitî, çi teva te qewimiye? Ewa camêre dest pê dike, gilî dike, çi ku hatiye serê wî. Wekî çaxê agirê wî xanî ketibû, xwe xwe ketiye ew zerra xilas kiriye wekî neşewite. Çaxê gilî dike xilas dike ewa kulfeta digirî. Divê heqa sal min pirsa te kiriye. Min heqa sal te geriye lê min te nedîtî. Zanî ez kê me. Ez ew zaroka me ku nawa wî Agil da ez ê bişewtiya ma. Ez ew zarokê me ku Bêşîkê de mabûm tu yê te ez xilas kirin me. Xwişk û birayê şîrin divê ca min sewa te kilî kiribû li min te digeriya pirsa te dikir min nikarbû te bidîta. Lê tu îro xaxa hatî mal. Divê ez lagayî te dikim. Teva me bimîne, ez ê hetanî kûtasiya emrê te seva te xem bikim. Xwişk û birayê şîrin, eynî isa, îsa dewsa me şewitî. Ew agirê ku seva me bû, em gelkî ew cefa bikşanda, îsa dewsa me kete nava wî agirî. Îro wekî em dijîn, xwişk û birayê şîrin, îro ev dinya wekî heye, Îro em xwayî nefer zarin eva gişt heqê xûna Îsa ye. Îsa xaç bûye îro ber bavê navçî tê dike bona min û te. Xwedê îro sebir dike seba îro ez û te bi van mecela xebera Xwedê qebûl kin Îsa qebûl kine nava emrê xwe da xwişk û birayê dişîrin. Wekî îro em xebera Xwedê dibin, dengê Îsa dibin, wekî em qebûl nekine nava emrê xwe da, em nehêlin ku ew bê nava dilê me da, em nikarin nas bikin Îsa kê ye. Ewê kulfetê wekî ew camê ra qebûlê ma re nekira, pê re neketa xeberdanê, pirs nekira. Ewê ça bizanba wekî haqa wext ewê ew camê geriye. Eke ew ew camêre kîjanî emir dayê da. Xwişk û birayê dişîrin. Îro em ser vê dinê gelek tiştî da emir digerin. Em diqeme nava hebûkê da emir bigerin, rehetiyê jiyanê bigerin. Em diqeme nava nav dengê xwe da jiyanê bigerin. Xwişk û birayê dişîrin. Lê ew şabûna ser vê dinê wekî em bivînin. Demekî mayîn derbas dibe, ew şabûn xilas dibe. Lê hekî em îsa qebûl kin nava emrê xwe da, Em ê bi gumanê tijî bin, bi hizkirinê tijî bin xwişk û birayê şîrin. Wekî em Îsa qebûl kirin nav mala xwe de, Îsa ne hewcê nanê me ye, Îsa ne hewcê me ye xwişk û birayê şîrin, em in hewcê Îsa. Ez dixwazim cîkî bixwînim ku Îsa gava bê nava me de, Îsa çi bide me de. Çî wê heye wekî wê bide me de xwişk û birayê şîrin. Ez dixwazim bixwînim Galatî

Amenî, Milûktî, Xagirtin, hindawa van tişta de qanûn tine xwişk û birayît şîrin. Evan her tiştê ku me hêja xand kitêva pîroz de em ser vê dinê digerin. Em dixwazin van tişta bibînin lê em şaş digerin. Em nava gelek dereca de digerin lê ewa her tişta nava Îsa de ne. Îsa wekî tu îro qebûl kî nava Emrê xwe de Tê wan tişta bivînî, Îsayê bi berê rehê pîroz te tijî ke, bi van şabûna te ra tijî ke, bi gumana jiyana hetanî hetê te tijî ke xwişk û birayê şîren. Ji bo wê eke xebera Xwedê divêje, çaxê to dengê Xwedê dibê, dilê xwe hişk neke, bihile bira xebera Xwedê bênava emrê te de, wekî jiyanê bide te, wekî rehetiyê bide te xwişk û birayê şîren. Îro Îsa derê dilê me dixe. Çawa hêja virast ranê da got, Wekî derê dilê min girtîbû, barê guna jî ser min bû. Xwişk û birayê şîrin, îro mecal e. Îro eva mecala Xwedê da ye, wekî em bi van xebera fehm bikin, xebera Xwedê qebûl kin, derê dilê xwe vekin, wekî Îsa bê nava emrê me da, şikir ve navê wî ra xwişk û birayê şîrin. Ev bû ku çi nava dilê min de hebû, tewa we nivî bim.